Safe tum bungrang nupa ka hnuaiah chuan rawn zawng zet zet mai khute khute duh ai chuanin an cher deuh em aw an la no deuh ni bawk a hei nupa tuak thar a nih dawn hi Mizorama sate kan neih zingah chuanin a kawlh ber pawl an ni thing an thiam em em a an nupa an tan dun tawh phei chuanin sa seh thei lo hi an nei lo tluk a ni sakhi hnuai lampang chuan seh thei vek. Sakhi chu sawi loh hei han en ula, sakhi zawng te chuan sa che rang em em mai, sa nghar thlengin an seh thei vek a ni. Tin, sava lampang pawh mu tiang te pawh hi an man thei em em a ni. Lia tla chi lah, va hrit, va rung, va hlah khatiang ho kha an man thei em em a, thehlei te pawh an man thei bawk a ni. Anni hi chu ei loh em em an nei lo a ni. An man thei tawh apiang chu an ei vek a ni mai, lui lam pawh maw, lui lam sa ang chi hrim hrim pawh. A ram sa fing tak an ni a, thil hi an ei variety em em a, chuvang chuanin hmun thenkhatah chuanin hnawk sak tih te pawh an hlawh a.

Pathum an nei tlangpui a, amaherawh chu hmun thenkhatah chuanin panga laia nei te pawh an awm a ni. Kan lo sawi tui lutuk a, pakhatin thelei bu a lo suam laiin pakhat a lo mu a, changkak in lo chheih zeuh zeuh mai. Changkak hi sava huai tak a ni kan tih tawh kha, mu lian pui pui thlengin an ngam vek mai a ni. Man hman hi an ni thin si lo a, thelei pawh a tlan chhe hmana a piah a khek that that mai. Thelei no ang te chu an vawi hnih khat ṭhiala an dawlh nghal mai dawn a. Kan sawi tawh ang khan an ei variety khawp mai a, tin Sate nau pawh an suat ve nasa khawp mai heng Safia ho hian. Mahse, heng Safia te hi Pathianin nature balance na tura a siam te an nih mai bakah kan Zoram a nungcha kan neih variety ve zia leh kan Zoram

He sava mawi tak hi va tleng tle a ni a, a la tuai deuh a ni. A tir khangin a nu maw ka ti hman a, a nu hi tiang rawng deuh hian a awm a, hei han en hula. Va tleng tle chu eng nge kan tih chuan Mizoina Mulek kan tih chhung kaw zinga mi a ni a, Mulek chu eng nge kan tih leh chuanin Mulek chu Kuku a ni. Amah hi Emerald Asian Emerald Kuku a ni a, Kuku chuan kil thei hrok te, Thangfen pa bap te, ka kut tih te, leh tuimal far fep fep tih ang chi te ho kha, khang ho kha mulek species an ni a, mulek chu mu anga tial ve si, mu ni si lo ho kha an ni. Tin, heng va tleng tle ho leh mulek ho hi parasite bird tih an ni deuh a, chhan chu bu an nei ngai lova, sava dang buah an tui mai thin a ni. Mizo thu pakhatah chuan hnahkhawrin mu lek a hring an tih kha a ni a. In documentary lo en tawh thenkhat phei chuan kan hmuh theuh tawh ka ring. Han en ula amah hi hei amah in ei ei zawng thei rual chu han der tawh a. Tin, tun anga lian thei tur hianin amah enkawltute naute kha a bu tangin a nek chhuak vek, a nek tla hlum vek mai tihna a ni a. Siamtu Dhuandan hi chu a dangdai thin teh e. Chuan khi le khi le an en mah ro khi. Amah chawmtu khi va te lu tuak a ni daih mai ni. Grey headed canary fly catcher a ni. Tin khi an chawm zo meuh tawh lo va, tin amah khi thlauh chhuah hun tawh vang khian khi a chuk deuh kher bawk a. A chhan chu ama pui a ni lo tih a hre chuan a a ngei thei lo chan tan a ni. Ngeiawm zeuh zeuh khawp mai. Khi va te lu tuak no dik tak te chan chu kan hre tlang theuh ang chu tikhian. Khi va teng tlek hianin amah chauh an chawm theih nan a bu an bu tangin an ek chhuak vek a ni. Kan sawi tawh ang khanin siamtu ina a thil ruat dan hi chu kan hriat thiam loh chang hi awm fo a ni. Ruatui kan dawng ta zeuh zeuh a, thingkung hnah tlakawlh te pawn hnah thar an rawn chhuah tan a, ngaw pawh a hring tha chho tan leh tawh dawn e. A hmasa ho in no an chhuahpui laiin hei thleh hner pa pawh a kawppui tur theihtawpin lo zawng ve a, an inthlahchhoh hun hi a la ni chho dawn chauh a ni. He sava mawi em em mai hi kan Zoram timawitu a ni a, thlan thla chang hlawi a ni a, a chang avang hian in kah tawrh a tuar nasa em em mai a ni. Tin, thlan thla chang hlawi te hian in va te nau a lian ber ah chuan in dokek te pawh niang chumi hnuai lampang chin ho hi an hruai ve dum dum zel a ni. Hnuai lampanga buarchawm a lo hram a, he sava hi thlalak a har em em mai a, thlalak kan tum thin ang. Umm thlauhlu par pawh a meng fiah kawk kawk kawk mai. Hei hi thlauhlu par ah pawh a te chi zawk Lesser Yellow Nape zawk kha a ni a, amah aia lian tawl lawt piah vel Greater Yellow Nape kha a lo awm bawk a ni. Hei le, hei le, hei le. A vawikhatna atan buar chawm chu thla kan la ve ta chu nia ka lawm hle mai. Buar chawm hi a hram chu kan hre thin anga amah taka hi hmun har em em a tin a hmuam chhun ho pawh ah thanga awk in ni tlangpui ang ka ring rangvak mi tam tak in awm anga heng buar chawm te hi a hram chu kan hre thang a ni tih rawh u amah erawh chu amah hi hmuh tih hi awm thei meuh lo a. Thangkama awk tih loh hi chu kan hmu meuh hlawm lovin ka ring. Gram za sawmthum pahnih bawr vel te an ni ve a. A thla la tawh hi Mizoram ah hian ah mi mi kan ti dawn nge ni. Kut zum tang thliah tham lek kan ni. Tin, buar chawm hi chi thum kan nei a. A dang pahnih phei hi chu an vang Kan ti dawn nge pakhat hi Buarchawm lûk hi khawchhung leh mi ina luh vel an ching a, mi bang han sut mai te hi an ching bawk a, tian pakhat leh Blue Pita hemi phei hi chu Mizorama thla latu u vauh bika chauh hi a la awm a ni. Tin, lei lama awm chi tih takah an ngal hi sei em em mai bawk a. an bu pawh hi leiah tho an chhep a, tin tum khatah hianin tui hi pathum atanga panga bawr vel an nei tlangpui a ni. A hram dan hi fiamthu te pawn a tam a, kawhawi, kawluar tih ang chi te pawh khanin a cher leh thau dan a zirin a hram dan a dang e te pawh kha an ti ve thin a ni. Aah sava mah ni se le tla chi kan tih tawh kha sava thlawh thiam tak an ni hran pah lo a, chuvang chuanin mi in bangah te, mi darthlalang te an in su fo a, tin mi ina han vah luh mai te pawh an ching em em a ni. Khang te kha lo tin a lo va, lo chhuah leh hram hram turin kan in ngen e. Hmun hlal tuk a la kal lo va hei. chung hian savan tam khawp mai a kan tha kan tha umm tunah vakul kan koh dawn ni vakul kan koh ang

chang sen chuan min rawn hmu rang khawp mai thlawk nghal daih thang fen pau te kil te hrok te va rum tih te chang sen. Savan hram nasa mai. Tichuan tlem kan kal leh deuh a, helai kham pang pial tlep ah hian in a ri hnim nge zei hri hmawng zawk nge ni. Hmawng hi lo rah a, tlan tu chu tam lo mah se an awm ve nak nak mai. Tuklo in lo ei ber ber a hei te. Tuklo hi sava mawi tak an ni a. Tin an rit ve nelh reuh a ni. Tuklo hi barbet species a ni kan ti tawh kha, thing kawrawnga bu nei chi an ni. Hnuai lam zarah tawllawt pawh a lo thu kawr mai. Tawllawt te hi gram za hnih sawm kual ranga gram za thum vel ni ve thei a ni. Tin, tawllawt lampang species hrim hrim tuklo lampang chi hi chi ruk lai kan nei ve a ni. Puipui Changsei chi pawh a rawn kai a, aw min rawn hmu pek a thlawk daih mai. Tin, an ni bakah hianin Savate nau neuh neuh hetiang ṭheh hek rual te, mitval tih ang reng te pawh an rawn kai ve a. Hleihmual rang, Sakei u kan tih teh pawn theih tawpin lo tlan ve zet zet mai. An ni hi chuanin a ei chikim khawp a, a pil nen, a hnah no nen zawng zawng a rah nen a ei kawp vek mai a ni. Thing a cheng tih takah thing panga te hian tlan zet zet mai a ni. Hnuai lama dokek rual pawh a rawn lang ve leh e. Dokek te hi white throated bulbul an ni a, tlei ber ho species zinga mi, chhungkaw zinga mi an ni. Chhawl hring awm eng chi lo hram lauh lauh a, a bula mi hi setroad a ni a, setroad pawh hi tlei ber ho chhungkaw zinga mi tho a ni. An ni pawh hi phul lampang bawh chi an ni.

Hetiang lah hian hei bawng pa in eng nge ni khau nge pang ang khau ani zawk hming ka hria lo man a ka din hi a rem lo em mai a kham hrul deuh ah thing buan chung in ka ding a kut khat in camera ka vuan a duh ai chuan ka la phe deuh min lo hrethiam dawn nia bawng te hi scarlet mini vet an ni a. A pa sena, a nu enga sava mawi tak an ni. Tin, thenkhatin bawng sen hi a nu lawm, a tuipai pawh ka hmu tawh te an ti thin a. Khanga tuimawiin ti kha strangers ball te kha a lo ni ve thei maw tak takin khang kha chu mak ve khawp mai. Tuklo pawh lo dak nasa mai. Tuklo hi hram lungleng thei em em mai a, Kapusanga bawrlawl ta phei kha chu tap bula tukverh ahin thuin thlang lama tuklo hram te hi a ngaithla thin a, A lung kha a leng thei em em mai ni. A pan lai nun te pawh a chhui kir ta ve ang. Tlak awrh. A sap hming put chhan, Blue beard bee eater, khuai ei chi pawn khua i lo pu va mai. A no te ei tur a ni. Chhawl hring awm eng pa pawh a mawi hle mai. Kan tet lai phei chuan chhawl hring an tih hian in khiang hnah no hring tur ah hian kan ngai char char thin a. Chhawl hring sava tih kha a awm tih pawh kan hre ngai lo ni.

An ni pawh hi kawppui tur an zawng ve tan tawh a ni. Theipui, Theipui, a thu tem awh. Au, a rim a va tui ve. Chak chak mai a. Yo man. Thu tem. Tui tawm. Ah! A thu tawm sin a ri chu. chu pak pak ka ti kan ei chak nen ho hu tho kan ei chak vei nen aw tui dawn sin le saza vel chuan an duh ni aw tiang hi saza te sakhi te saza chu hetiang ang hniam lutuk ang hi chuan an lawn thei a ni an lawn ve duh duh thin a ni saza hi maw tiang ang thei pui kung Awn angah te hi chuanin mak in ti ngawt ang. Tlailam boruak a lo ni leh ta der mai a, a tlai tlaiin Bemkawng pawh no lo chhuah pui ve leh a. Bemkawng hi Grade Three pai an ni a, tin tam tak hian Bemkawng leh va zun va uk ni bawk kha an hre hrang lo thin a. Bemkawng hi an thlawh hianin an thla hmawr lampang an thla hmawr han ti ila umm an thlaa hmawr Ni lovin an thla a laiah khan a var a awm thin a, kha kha a lang chiang ve em em a. Tin vazun erawh chu an dum tliang zar mai a, tin an mei hi sei em em mai bawk a. Ti hianin a tawpa thlalak a dar tang hian kan hre hrang thei mai ang chu. Khawiah pawh kal dawn ila, eng pawh ti dawn ila, chung nung bera siamtu kan Pathian rawn chungzelin aw, hei tunlai phei chu chhiat tawh. Thu kan hre ta zeuh zeuh mai a, viewer te i fimkhur tang leh theuh ang u. Awle tun tum video chu khati zawng khan ni leh phawt mai se Pathian zara kan dam chuan video thar nen ka lo let leh dawn nia.